bɛtwa mfonini ma wiase nyinaa te kanka Ghana man sumiaman no bɛma ate ne sɛ aseda na ɛde ma Nyankopɔn sɛ bɛɛ mfeɛ mmienu a sumiaman nyini na n'abɔsɔn asɔn kra bi kɔɔ ne kra akyi no na ɛyɛ sɛ sua mpanyinfoɔ ɛbɛhwɛ obi de bɛsi n'anan ɛfiri adekyebo sua mmiɛnsa no mu na ɔmo yi ba nti nipa no kɔ yɛ nson nti ɔmo kɔ yɛ no na sɛ yɛ nua bɛɛma deɛ ɔfa aseɛ ɛyɛ papa yi ne ba na ɔfa aseɛ ne mpɔn ɛna kɔsi mɛɛnsa ba.

nti dɛɛde akonnwa ne ayinom a no afe pɛpɛ ne nnɛ nti na ne bɛhyiaeɛ a yɛbɛdi ne ho adanseɛ abɔ mpa yɛ ama no asɛ nkwantetene ne nhyira fii nananom a awu akɔɔ ɛyɛ nsamanfoɔ sɛ ɔmommɔ ɔdɛɛfoɔ gye amansa bɔ ankɔkɔ ho ban na neɛ anammɔmpa a ne nanom adi ka ntuiɛ no ɔmɛtoa so omi deɛ adanse a mɛtumi de afa ho sɛ deɛ di kan ɔyɛ obi a ɔkɔ nipa mu ɔma nipa nso ba ne nkyɛn nyɛ ahemfo nyina nyɛ binom na ɛdi akonnwa akɔ ɔmo nkyɛn a bɔmu akonnwa atena so ɔbɛsi so yi mmerɛ maka ya me nso ne binom aba ha metaa hunu mfonyin ayi so manya kuo maako maako maako aduɔso nnum seventy five views ama hu no facebook graphic mu ne tv so a aba fie ha a ɔgye wɔn te yɛ ka ɔpɛ nipa deɛ ɛtɔ mmienu nso no wɔ ne suani hu asaa mmerɛ ɔbaa yɛ nneɛma bi a atotɔ si biara no na ne nana mɛdi kan no ɔba abɛtoa so de fa abɛɛfo kwan so titiriw yarehwɛm ahonidiem na sukuusɛm mu ɛno nso ɔba abɛtoa so na baako sɛ ɔmo hunu sɛ ɔyɛ obi a ka asɛnkyerɛ no a ɔtie ɔsua adeɛ so na afei so ɔmfa ne ho nye amanyɔsɛm mu na ama suaman ahɔhoɔ ne kuro mma adehyeɛ yɛni agye ne ho paa sɛ ɔbɛfa baa nnwa yi amanyɔsɛm ɔmfa ne ho nyim na ɔka no nɔkorɛ nti yɛpɛ no asɛm yɛnim sɛ wabɛtena so deɛ na nana meka kyerɛ sɛ Me dɛ yɛtaa n'akyi paa, yɛtaa n'akyi yie sɛ ɛbɛyɛ a suafa no tuma boafiri a na wobɛgyina hɔ ayɛ ano mouthpiece ama yɛ wɔ abaa mu baabi biara na deɛ ɛsɛ sua no nya no ɔbɛgye abra yɛ nti yɛde anim sɛ ɔbɛboa yɛ ɔbɛtoa deɛ nana bosoa so nkra wie ne mpamfoɔ yɛɛ no so no ɔba abɛtoa so deɛ me ne papa yi yɛ nana francis mesa yɛboa a ɛka ne sɛ frank mesa bu a ɛka ne sɛ ohia mpaebɔ ohia akwankyerɛ wɔ afutuo a wode ma no a ɔbɛtie nti mpaeɛ ne ɛbɔ ta n'akyi sɛ ɔde sunyaman kɔ akɔduru baabi ɛsɛ yɛ kɔkɔduru na daakye bi no sɛ ɔno nso ni hɔ a na ɔnya ne din bɛpa abɔ atare akonnwa no ho na obi nso asua ɛno ne adeɛ a yɛsi hia ma no nkwa tentene sɛ ɔbɛtena akonnwa no so na ɔbɛtie mpanyimfoɔ ne nhemmafoɔ ne nhemfo na tena nkonnwa na ɔnsɔre ɛnyɛ ɛɛ dɔmbanim asɛm wɔ wɔn so sɛ mɛdi kan ka no ɔwɔ listening ears ɔwɔ listening ears biribiara sɛ ka kyerɛ bia ɔsua ɔteki nose fim Ɔsua nneɛma firi mu a na wayɛ ase a ɔreyɛ a yɛn nyinaa yɛn ani asɔ no. Ɛne ɔdaɛfoɔ ɔgye amansɛ yɛ adwuma no sɛ ɔmbɛyɛ koroyɛ, ɔmbɛboa no na ɔnkɔyɛ kɛsɛatehyɛ biara ɛntia no, ne nkɔyɛ subɔne bi ɛmfa fi ɛmɛka nkonnwa no, ɔmfa nsuo nyɛ n'anom so ɛnka kasa bi ɛntia ɛde sɛ ɔdaɛfoɔ ɔgye amansan boa yɛn kɔkɔ na ɔno bɛkɔ so ayɛ adwuma sane sɛ adwuma no ɔne ɔmo na ɛyɛ yɛfrɛ bi delegation of powers nyɛ ne nyinaa na ɛsɛ ma yene kɔ ɔbɛsoma deɛ sɛ ɔkɔ deɛ ɔbɛkɔ baabi wɔ hɔ a ɔntim nkɔ nam dibere wɔ mu nti no sub chiefs sub divisional chiefs kingmakers bi na ɔbɛsoma mo ɛne yɛ maafoɔ na ɔmakɔ akɔyɛ ama no ɛwɔ ne di mu sɛ bi aka suma aman ɔbunuma yɛ no mmeranteɛ ne sɛ wobɛbrɛ ho ase wobɛbu mpanyimfoɔ Wode nyideɛ ma mpanyinfoɔ ofie wobɛtie ofie abakɔsɛm na afei kuro no abakɔsɛm wobɛsua baabi a sɛ ɔkɔ ɛsɛ wokɔ ne nyinaa respect ɛne humility bɛbrɛ ho ase ɛno sɛ ɔbrɛ ho ase na tie mpanyinfoɔ